ndagĩcokia ngatho kwĩ ngai ngai ũcio ũtũraga muoyo aroheo ũgoci ithe wa esta ithe wa esta Oi. ndĩreciria mathaa nĩ makinyi ma gũthiĩ wĩra na wĩhĩke Ũtanatuka nĩ ngũharĩrĩirie cai. Ndingĩenda kũigua wĩ wĩ mũbute. Wĩra. Nguo nĩ icio kũigĩte haha, njĩkĩre cio? Ĩĩ, ĩkĩra cio. Okay. Ĩĩ. Haya, aka ũtukũ ũcio nĩ wanyiha. Ĩĩ.

Eh. Eh. Nĩ thaa ĩmwe thaa ithiĩte i. Wega mũno. Ũrathiĩ na ngobia ĩrĩkũ? Tondũ kĩrĩ ngobia. Tondũ kĩrĩ ngobia nyingĩ ta mũndũ mũgo. Nyugire irio wega. O wega. Ĩĩ. Nĩ ekĩte mawega ma magegania. Nĩ? Ĩĩ. Nĩ wona niĩ ndinamenya ũrĩa ũrokire toro nĩ kĩhoya waĩ weikara ũguo ũkĩrora ngĩre TV nĩ kĩĩ? Waĩ ndĩrekire atĩrĩrĩ.

Ngai mwene hinya wothe, Ithe wa Mwathani witũ Jesu, tũkwenda gũgũcokeria ngatho rũcinĩ rũrũ rwega Mwathani, nĩ ũndũ wa ũguo ũraranĩtie na ithuĩ ũgacoka gũtwarahũra Mwathani. Nĩ ndakwambararia na ndagũtĩĩa Mwathani. Nĩ wega nĩ tondũ mũthuri ũyũ wakwa nĩ araumagara, ũtwarane nake mũthamaki mwega na Ngai wa matu-inĩ wona wamũcokia na gũkũ no ndĩkwĩra nĩ wega Mwathani. Ndũkareke acemanie na indo cingĩmũhĩnga Mwathani, na wona weka ũguo Baba ngumo no gũcigũcokerere. Mbere itũ hena cai Ngai wa matu-inĩ wa kũnyua ũrathime nĩ wa mwĩrĩ, Gũtũhe cia roho mũtheru nawe ona weka ũguo baba ngumo na ũgoci igũcokerere na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya na twacokia ngatho Amen. amen karibu chai Ĩĩ. Ĩĩ. Mathaga tigĩthiĩte mũno guci na thimũ yakwa rĩ nĩkũnjĩra rĩrĩ Mm, nũkorwe rĩ na handũ ũrĩrĩre Ngĩenda gũthiĩ ngwĩkĩre mũcerere. Ira twa ira rĩ nĩ kũrarĩ na mũgambo ĩ Mhm. atĩ nĩ tũgũ- nĩ kũracenjio wĩra Ĩĩ. nĩ tũratũmwo wĩra Mhm. na tondũ twarĩtwo tũkinye tene ũmũthĩ Mhm. nĩgetha tũhote kũmenya rĩ Ĩĩ. mĩbango andũ magayanio Ĩĩ.

Haiya, hii na kai. Eh. Niĩ ndimenyaga nĩkĩ thĩna ndeme yakwa yarehire thĩna nĩ wamenya kũrokera kĩndũ Mm. nĩ mahĩtia Ii, ine. kĩrĩa kĩndũ Asa ũcio nĩguo thĩna Nĩnyitĩrĩria gacai. Gacai ti koru. nyendaga gakũhehũra rĩu ndĩrĩa kuma thaa inya hau ũguo Mm. nĩo ndĩrũma kanyamũ no ingĩrĩa Eh. Nawe no wega.

No no shopping no gathirite. Asa. Nĩ tigĩte ta thikũ ithatũ ũguo. Ah to nĩ ngũkorwo ndeke twa kendi. Mm. Reka tũke atĩrĩrĩ. Mm. Ũguĩ. Nĩ ũguĩ. Nĩ kwenda gũkinya hau nja. Mm. Ĩĩ. Mũndũ mendaga kwĩra mũndũ wake kwa hĩĩ. Ona nĩguo tondũ ti wega ũiguaga atĩ mũndũ uma atiga mũndũ wake o ũguo.

ndatigĩrĩirwo ũkĩruta kĩbarũa na haha ĩ na haha kĩanda he hĩndĩ ndarutaga wĩra na hau Nĩ. rĩu mũrata wa na hau kĩanda rĩ ũrĩkĩtwo akĩrĩ ndũgũ nĩwe ngũkĩte gũkĩona njokĩte kuona Ĩĩ. na rĩu no wende wĩra ũngĩ Eh, ona mũno mũno nĩkĩo gũtũmĩte njũke Mhm. tondũ anjĩrĩte atĩrĩrĩ Mm. no one handũ Mhm. anjĩre Oo, rĩu rĩ Mm. ũkũhe namba yaku ya thimũ Mhm. ndona rĩ tondũ nĩ ndatigĩte ndona wĩ mwanake mwega Ĩĩ. handi wakinyi wĩra waku ndwarĩ mũru Ĩĩ. nĩ ndonaga nĩ warutaga wĩra mwega Ĩĩ. na nĩkĩo ndĩreciria no ngwethere wĩra na haha he mũtumia ũranjũragia mũrata wakwa Eh, Ĩĩ, o wĩra ũrĩa ndarutaga ĩĩ, sawa sawa angĩkorwo nĩ agũkinya mbeca njega rĩ mm, niĩ ngĩrĩ ũndege ĩĩ, namba Eh, namba nĩ 07 mhm, 1 2 Mhm. 421 Ĩĩ, 431 okay. rĩu we rĩ nĩ njũĩ nĩ ndĩkũhũrĩra nĩguo nĩguo Ĩĩ, nĩ sawa sawa ĩĩ. haya reke nani nyumaga rĩ ũguo ĩ Mhm. gĩthiĩ ngĩoe tũkari twa gwitũ we thigo we tũkariĩ Ĩĩ. tũthi na wega Ĩĩ. Ĩĩ, haya nĩguo thengiũ mũno Ĩĩ. Ĩĩ. na ũkĩgeithia andũ nĩ ngũmageithia nĩ wega nĩ tũrĩcemania rĩngĩ haya o ũguo ngai enda tũcemanie rĩ Ĩĩ. noguo tũrĩcemania haya ĩĩ reke nani ngiumaga rĩ nĩguo

ũcio ndiratiga ndũrĩte ndĩrirĩirie kuona kamwana ta kau na ta kau nĩko karabatarania kau ndĩnako mũno na waesta nĩ agũka atĩ ndĩmũkundie merĩ ndĩmwĩre nĩ tũrenda kwandĩka mũndũ ona ndigũkĩmwĩra ndigirĩ ngũgĩtua gũkũ mũgongo rĩrĩa maĩ manjia nĩ nyita nĩ nyitiũra rĩa ng'ombe nĩkuo mũno ĩĩ

Ah, ĩ wa Erika. Kwega mũno mũno mũno. Ĩ. Kahũa nĩ keru. Gaka rĩ, kariũte kwĩrua. Ĩ. Kahũa nĩ tũgũtua mũthenya wakwa wakinya na nĩ oke. Na nĩkĩo wakora ngĩcumba cumba tondũ ũngĩ- ndũngĩona kĩndũ ũtatungatĩte. Na nĩkĩo niĩ ngwĩraga atĩrĩrĩ, eh, wĩra wa moko maku waũruta rĩ, Ngai nĩ aũrathimaga. Nĩma. Rĩu nĩ wakĩona ũrĩa mũgũnda ũcio wagĩrĩte? Mm. Na nĩkĩo ngũcimbacimbagĩra nĩgetha keruhe i, keruhe wega. Okay, na nini mana hau. Ĩĩ. Ngĩte kũrora mũtumia ũngĩ. Ehe. Na rĩu ndirenda gũcoka mũciĩ. Ĩĩ. Iũĩ kana ithe wa Esther nĩ agũka ũmũthĩ? Ehe. Nĩ ũgũka kũmũrora. Nĩ ngũmũng'etia mathaa mangĩ. Ĩĩ. Ĩĩ. Merĩ. Ehe. Nĩ tũgũkĩonana. Tũkwaranĩria ĩ. Ĩĩ. Na ningĩ ruta rute ĩ. Nĩ wega. Ĩĩ. Sawa sawa. Ĩĩ. Haya. Nĩguo nĩguo. Eh. Ĩni. Reke ambe ngĩinũke. Ĩĩ. Eh. ndĩmũkore anjĩre kana mũciĩ ng'ombe ndĩkũnyua maĩ rĩu wĩra wake ngiria ũguo nginya nĩ ũrĩkũ gũkũ thikũ ciothe

Mwatingi atia? Twatindio wega. Mm. Tutire na thina. Ona mukuru mathi. Na ena andu ndirarigwo. Mm. Mwana ri. Mm. Kaĩ wakĩmũtũma gwa cũcũ wanyu kaĩ karathiĩ agoka rĩ? Nĩwe nĩaragagĩra kuo. Kaĩ mwarĩkanĩirie agoka rĩ? Tũtiarĩkanĩirie agoka rĩ. Wee nĩũĩ ũhoro wa ciana na cũcũ.

gũcokia ngatho Ii. na nĩ ũndũ wa ngai gũgĩkũruta gũkũ kĩroko Ii. na gũgũcokia Ii. harĩ kiugo ngwendaga gũgũthomera tondũ hingo ciothe ũngĩkera mũthuri waku nĩ wendete ngai Ii. nĩ ũbataire kũmuonia nginya ibuku rĩa ngai Ii, hau naho. rĩu he handũ ngũthomaga kĩroko ndaigua hanjĩra atĩrĩrĩ Ah, ndagũtiga nĩwandiga Eh, rĩu ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ Mm. kiugo gĩkĩ ndĩkĩonirio kĩroko na ndaigua ngĩgĩthagia gĩatinda gĩkĩnjerera ngoro-inĩ Ĩĩ. gũkena-rĩ Eh. nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa ũrĩa arĩa aganu Ĩĩ. na ndarũmanagĩrĩra na njĩra iria iria ya, ya, ĩrĩa ya meha, arĩa mehagia kana aga, agaikara gĩtindo gĩtindo-inĩ kĩa andũ arĩa atendi kiugo kĩu o gĩtindo nĩ gĩikaro gĩtindo nĩ gĩikaro Eh, kĩa andũ arĩa metukanagia ĩĩ na maũndũ ma caitani nĩguo mũno mũno ta ũmaraya Mm, ũhũri ũhoi wa ngai cia mĩhianano ona noguo ngaigua ngoro yakwa ndĩngĩenda gũikara na andũ ta acio Mm. na andũ mamenagĩrĩria ngai Ĩĩ. na rĩu nĩ ũndũ woguo rĩ Reke tũhoe nĩ ũndũ wa gacai. Ngai mwathani nĩ ndagũcokeria ngatho. Kĩroko nĩ ngũkũũrĩtie ũhoro wa mũthuri ũyũ na nĩ aumagarire na acoka haha hwaĩ-inĩ. Na rĩu mũthamaki mwega nĩ ngwenda gũgũcokeria ngatho na gũgũtĩĩa na gũkwĩra nĩ wagĩrĩire mwathani. Na rĩu Ngai wa matu nĩ ndĩrenda kũnyua gacai ka hwaĩ-inĩ na nĩ getha ũmwĩkĩre maũndũ mega. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen. Karibu. Hone? ĩ rĩu niĩ rĩ Mm. niĩ nĩ ndagĩtinjia gũkuo wega Ĩĩ. no harĩ ũndũ ngwendaga Ah. ndĩraigua mwĩrĩ ũcio wakwa ũtarĩ mwega Ah. ngaigua no nyende Nĩũthiĩte thibitarĩ? thibitarĩ nĩ ndathire Mm. na ngĩkanio kũruta mawĩra mau maritũ Mm. na rĩu Rĩrĩ warĩ ho rĩa ha- ha gaci- ha gacigo. ĩĩ Mm.

imwana imwana rĩ Mhm. nĩũĩ imwana nĩ cia- nĩ ciathũkire mũno imwana nĩ ciathũkire no ngai ndangĩkũiga mũndũ mwega reke ngwĩre Mm. he bata ta rĩu nĩ ũkuona ngai nĩ atũrathimĩte Mhm. tondũ gũ- kũrehaga thĩna nĩ rĩrĩ Mm. nĩ wega kwĩraga ngai nĩ agũkinyithĩtie hau ũkinyĩte Eh, na tondũ nĩ atũkinyithĩtie haha tũrĩ rĩ mhm. kwĩ maũndũ indo twĩ gũkũ Mhm. mundu ucio ngirehe mundu tarahoka ri urikora ringi guthamiti umite ngwatani ngwataniro riu ri he bata muno wethe mundu kana ugetha mundu ugetha mundu mwega mundu uramenya hihi uyu ndina wira wake kana no nyone hakumuru ta riu gicuru ri eriga kuiywo mwanake ũrĩa andĩkire rĩ agĩkua nduthi yake na akiumĩra na tv rĩu rĩ ũngĩkĩoya mũndũ ta ũcio rĩ, nawe ũngĩenda wega rĩ Mm. wandĩka mũndũ rĩ Mm. ũmwĩtagia kĩbandĩ Mm. ndipurĩkĩti ya kĩbandĩ Mm. ũgakorwo nayo Eh. koguo that means mũndũ ta ũcio angĩkorwo aumĩte kũndũ kũraihu rĩ Mm.

tũmenyeni atĩa we nawe rĩ ngũtige gũkũ wethe mũndũ ũyũ to kana ũyũ ti- ti mũndũ ũkĩrĩ nake nĩ aidio kũnyendarĩria nĩgetha wona rĩ nĩ ũkahũrĩra mwaria mbei rĩ nĩ ũkahũrĩra thimũ Mhm. ũnjĩre arenda mbeca cigana nĩgetha twakĩmenya rĩ ĩndĩ- ĩndĩ mũndũ ndakĩrĩhagwo aruta wĩra yeni nĩgetha gagĩkorwo ĩndĩ ĩyo ĩngĩ rĩ Mhm. ngĩũka rĩ Mhm. ndigagĩũka ngĩkorwo ngĩmũkore nĩguo haya thengiũ Mm, ũguo ũguo ũguo Mhm. ũkũharĩrie sapa ũnjigĩrĩre maĩ bangabangani ya maũndũ maku Ĩĩ. ndĩthambe Mhm. ngorara ndĩharĩirie Ĩĩ. ngorara ndĩthambĩte getha kĩroko rĩ tũkauma tene Mhm. tuma tene rĩ Mhm. tũthiĩ tũthiĩte Okay. tondũ ka- kambuni-inĩ rĩ twendwo tũkinye themwe Okay.

we wira no no muraruta wira no turaruta eh na wira tuthiite uru mhm. ona niguo gukoragwo ngahe wa esta haha ũkorwo ndauga atĩrĩrĩ eh. nĩ kũratuĩka wĩra rĩ hena contract yoetwo na rĩu nĩ tũratũmwo kuo eh. nĩgetha tũthiĩ tũrũgamĩrĩre wĩra ũcio rĩ ũrutĩke Eh, rĩu andũ rĩu ĩ Eh, nĩguo ngũmwĩra niĩ kuma rũciũ rĩ Ehe. no njage gũkorwo ndĩ gũkũ eh, nyambe thiĩ na kũu eh, gũtuĩke tene nĩ ngũthiĩ gũtuĩka bwamani wa kũrũgamĩrĩra wĩra ũrĩkũ wĩra ũcio nĩ ũndũ wa kũmanĩnji wĩra ũcio Eh, rĩu nĩwona ndakĩona hatirĩ ũndũ ũngĩ ta- na tondũ njũkĩra ngagĩcaria rĩ Ehe. nĩ to nginya ngĩgĩtĩkĩre Eh. watho ũngĩkiuma rĩ Eh. nĩ ndũgũgĩtũma njĩtĩkĩre eh. ine

Ndamwĩra ũkĩandĩka mũndũ, Ehe. andũ a itũra wa mbere nĩ makũũi, Ĩĩ. nĩ moĩ ũgĩthomithio, Ĩĩ. nĩ moĩ ũkĩrerwo, Mhm. tũ- tigwetha mũndũ wa gũkũ, One. tũgwetha mũndũ wa kũraihu. Mm. Nake mũndũ ũcio ũkarĩ, twoe kĩbandĩ, Ĩĩ. tũrutithie duplicate, kĩbandĩ gĩake tũmũnengere, angĩkaiya tũgathiĩ na duplicate ĩyo O kwao. o kwao. Hau nĩ hega. nä å kuona kä mwana gä kä getagwo kamotho gä kä kä andä kä two kwa jona nä å ä kamotho

tene ĩĩ tondũ oire kĩbandĩ kĩa mũrũ wa nyina ĩĩ kana nĩwanyita ĩĩ oya kĩbandĩ kĩa mũrũ wa nyina rĩ Aha. rĩu rĩ gwatuĩria ũhoro wa thirikari-inĩ rĩ Mhm. gwatuĩka kamotho ũcio rĩ Mhm. akuire ta mĩaka ĩna mĩhetũku Mhm. no ũyũ rĩ ũyũ marauga aire rĩ Mhm. aiyĩte kĩndũ ona mĩeri ĩtano ti mĩthiru Ĩĩ. nĩwona haragĩkĩria Ĩĩ. irathire atĩa ũguo cirathire ũguo rĩu mũndũ nĩendaga akamenya wega ona kũna mũndũ ũcio rĩ kũrĩa umĩte rĩ nĩ kũ ndũkanende gũkorwo atĩ hingo ciothe ũrona wĩna mũndũ na mĩtugo yake na andũ arĩa ũngĩkorwo ũkĩona rita ruo mũndũ nĩ ũkagĩa mwega akanyihia ya gũkũ nĩ tondũ ũnangĩhia kĩndũ rĩ no nginya kwenderio ya gũkũ kana hithĩra tũrĩendia na theci cioyagwo igathiĩ ĩno na ngũkũ ĩni kwanja ngũkũ mũno kũrutwo ciaga kũndũ ndĩndĩ gũkũ nĩ gũteithania rĩu tiga nĩ rĩa thiĩte ngwatanĩro rĩ hakĩrĩ kũndũ kũngĩ kĩndũ kĩrĩa ingĩkwĩra rĩ tũtingĩenda tũthi tũgĩe tũretha wagĩrĩru wethe mũndũ mwega ti ũndũ tũgoka atĩ ningĩ tũkinye rĩrĩ nĩ twakorobana nĩ ũndũ wa ĩĩ nĩwe wetire nĩ niĩ ndaugire kĩ nĩwona wethe mũndũ mwega tondũ indo rĩ indo ciĩ hinya ikĩoneka na rĩu nĩ ũgĩtũraga atĩrĩrĩ Mm. sandĩrĩ Mm. rĩu kĩrĩkanĩro kĩa ngai nĩkiugĩte ngai ombire thĩ na igũrũ thutha wa mathikũ- ma- ma- matukũ matandatũ Mm. wa mũgwanja akĩhurũka Mm. Eh, niĩ mwanake ũcio mũthenya wa kiumia nĩ kũmwĩra nĩ ndakuohora eh, ũthiĩ kanitha aha, wauma kanitha ũthiĩ ũceracere ũguo eh, ũrĩcemania hwainĩ eh, na mũno gwĩrĩ harĩa mũndũ aha- ahenagĩrĩria mũndũ ta ũcio Ah. ũngĩkorwo ũrĩ gũkũ kamũhe pocket money ya igana

na akona nä å wä tigä rä te ngai Amen. koguo må ndå å cio na kä å ndå kä nene ndageka nake mũcara-inĩ rĩ nĩguo kwa- kwa Isaya uga mũcara rĩ mũgĩcira rĩ ndũkareke thiĩ igũrũ mũno Ĩĩ. nĩ tondũ kwĩ mũcara ũngĩgwetwo Ĩĩ. agweta mũcara angĩ ta rĩu ũguo imwena cia mũgũnda rĩ ndĩrona ta rĩu gwa gĩcuru gũtirĩ Mm. ararĩhagwo botebai Mhm. cithiĩte mũno nĩ ngiri ithano Mhm. kana ithathatũ Mm. no angĩtuĩka atĩ nĩ- ta rĩu angĩheo botebai fifty- ngiri ithano rĩ nĩ ũramenya igana rĩrĩ rĩngĩ wamũikia o o wiki rĩ Mm. nĩ ira- nĩ hana ta irathikaba harĩa hamaga ona ona thiä ndä ciothe Eh.

amũrathimĩte amũrathimĩte kũheana nĩ kũiga na ndũkanatare ũheanĩte cigana na ndũngĩthĩna nĩ kũheana rĩu rĩ mhm. we we nĩ ũgwetha mũndũ tondũ niĩ ko ndĩ gũkuona nĩ mũgũteithania na mũkũrũ ta rĩu njũgũna ũyũ wa orĩa rĩ mhm. wa ng'ae rĩ njũgũna tiga arĩ mũkũrũ rĩ mhm. nĩ no arute wĩra

Eh, nĩ nguma nĩ nguma Ehe. Eh, gũtana- gũtanatumana mũno nĩ ndĩrenda gũkinya kambĩ Ĩĩ. ndakinya kambĩ Ehe. nĩgetha bangabanganie maũndũ maigana ũna Ĩĩ. ndabangania nĩgetha rũciũ rĩni rũciũ kuma rũciũ na nĩ weka wega nĩ gũgĩũka tondũ tũtikonana ngauma tene Oh, ĩĩ, ũgathiĩ tene ngauma tene Ĩĩ. koguo rĩ Ehe. nĩ mo- nĩ inyuĩ mwĩ gũkũ rĩu Nĩ tũ- tũikarie Ĩĩ, mũikarie mũciĩ ũyũ tũkũrangĩra na tondũ nĩ njũĩ

Akuire nĩ njiguĩte akĩga okĩrĩte Ĩĩ. ũtukũ akauga kiuraina Ĩĩ. ngoria he Yone. nĩ mahena raini cione Ĩĩ, onete. cioneka Ĩĩ. no ndangĩmũria mũndũ nĩ akĩraga mũndũ nĩ warataga mũndũ kamera hĩ Ĩhĩ. ndiretie rai Raini. itigakĩngorere itarĩ na mũbango Ĩĩ. rĩu gũkinyanie kambĩ Ehe. tũthiĩ tũbangane na gĩcuru Ĩĩ. tondũ kĩrĩa hana atĩa Kĩ? stoko wĩ na indo no wongereire Shopping. no wongereire tũindo tũnini kĩrĩa gũtarĩ rĩ Ĩĩ, nĩgetha tũmenye nĩ atĩa ehe, tondũ gũthii ndaunĩkaga irigũ ĩĩ. nĩgũthiĩ nĩkuongerera rĩrĩ Ah, kamũtu ka ngima ah,

Eh, rĩu kĩrĩa kĩrĩa nyina wa edita rĩ na tondũ ndona nĩ gwatuka nĩ gũ- nĩ gwatuka rĩ eh, na i- na kĩnũthia nĩ akorwo athiĩ mburoti rĩ eh, ndatiga na- nĩ- akurotire tũmaĩ twake akoretwo tũhiũ na tũtigagĩikaraga atĩ nĩ ndeto tũrarĩa rĩ gĩũka kũragia maĩ kũrĩa marĩ marĩa ti mahiũ rĩ Na rĩu ningĩ angiuga nĩ wambĩrĩria kũrema Mm. rĩu ndio nani baba wao ndamwathĩkagĩra kũmwathĩkĩra Ĩĩ. etanaga ngĩetĩka Mhm. kana ona ndai ahaya ngoria ngamũria ũrauga atĩa Ĩĩ. kaja ndikwarĩirie Nĩguo. rĩu ũkũharĩria mũthuri waku Mhm. nĩgetha ũmũhiũhĩrie maĩ Ĩĩ. ũkĩmũrugĩre capa Ĩĩ. nĩgetha akĩrĩe We nĩguo tũgwĩka niĩ ĩ. nani rĩ niĩ nani ngũ- ngũtige nĩgetha ũgĩkorwo wakĩmũharĩria ũguo akwendaga We gĩthiĩ ĩ. Ĩĩ. Nĩ tũgũkĩonana. Ĩĩ, oka rĩ Mm. tondũ tũgũkiuga nĩ ihora karia tũtikuonana tondũ rũciarainĩ rĩa tene rĩ Ĩĩ. ũguo anjiriaga niĩ tene no ũguo tũkuga nĩguo na ngai agakĩmũtongoria Ĩĩ. ũmwe tũgakĩona na mũthenya ũrĩa arĩgĩcoka- arĩgĩcoka nĩ agũgĩthiĩ noke Ĩĩ, kehagĩre maĩ we mũhagĩre maĩ anake ndigũkĩenda gũkĩhĩtia na niĩ nge- ngebangabange haya Ĩĩ. tũgũkĩonana

akuhe wĩra mũthenya ũngĩ agĩtũhe wa kĩroko na nĩtwetĩkĩra kũnyita na gũtindania naguo

Nawe kĩrega kũnjĩtĩkĩria gwetha mũndũ wa wĩra. Ũmũthĩ ngũmũhang'a. Gũtinda wĩra wa kũmũhang'a nginya ndigĩrĩre nĩ ndamũikia. Ona thimũ nĩ andigĩire na ndega no kũmũhũrĩra ngũmũhũrĩra ndĩmwĩre ehĩke. Kaĩ rĩngĩ ũkarĩ nake ũyũ. Kaĩ ũrĩ inyuĩ.

Kũhe mbeca tondũ rĩu nĩwona nĩ ndagũrire kabagi gaka. Hau rĩ, gatakĩrĩkio wĩraga mũndũ nĩ abataraga. Ndũ- Mũtumia ndendaga gũthimĩrwo mbeca mũno. Ona nĩguo. Rĩu Tondũ na icokaga o mũciĩ. ĩni Tondũ rĩu ta kabagi gaka ndanjĩra kũ tũngĩagwĩkĩrĩra kũu. hi, ndendaga rĩu haha rĩ tarĩthiĩ ũndehere rĩrĩ eh, half coat ĩrĩa yakwa na ngobia ĩrĩa ya mburu Okay. na macicio maitho rĩ Ĩĩ. macokete kũgĩta mangĩtura Mhm.

Iratũ. Mwena twana tũtũ twakwa rĩ. Tiga nĩ inyua cia. Ingĩtindaga ngĩngia. Ona nĩguo. Ndanjire atĩrĩrĩ iratũ rairie kũ hwaĩ na njomire ta ndacirurire. Ngũmia rĩ. Yakũra ũrĩa ũrathiĩ rĩ. Ũrathiĩ ũkũrĩte. Ti gũkũra nĩ kũnoga nĩ mawĩra ma gũkũ.

wĩ mũcerere Ii, hapana. Anjĩ ngira nyambĩrĩrie gwĩciria maũndũ mangĩ atĩ no nginya tũthondeke maũndũ maitũ mũtũrĩre wĩndũ ũngĩ wĩndũ wakĩmenya nĩ kũrĩ maũndũ maitũ nawe eo nĩguo Rĩu wĩra ningĩ ũgĩthũke ũhoro ũrĩ hau rĩu he bata na nĩ ma nyambe thiĩ Mm, na rĩu tondũ ndiramenya ngacoka rĩ mhm. Ehe. Aya, ga shopping nĩ ndĩratigire ndeka ĩ arĩa horĩa rĩ Mhm. Ndiakwendire ndarĩhire mũtu na ona salad ndĩrongerera rita ingĩ ikũmi rĩu koguo nĩ ũgũthiĩ ho kũgĩra na kumanagia na hau rĩ indo ingĩ ta gacumbĩ cingĩkĩaga rĩ tũmacani rĩ no ũkĩgũre rĩu ici rĩ

ũrĩhe mũndũ wa nduthi akũikũrũkĩrie indo icio tondũ ndũngĩgĩkua na mũgongo ndirenda ningĩ atĩ ngĩũka gũkũ kanjĩra nĩ ũraturwo nĩ mũgongo rĩngĩ ndikwenda ũhoro ũcio na mũikaranie na mũkũrũ wega maũndũ ngĩũka rĩ ngakora meme me mega rĩu rĩ niĩ nĩ gũthiĩ ngũthiĩ na atĩrĩrĩ ithe wa Esther nĩũkwatĩta mũndũ mwega nĩkĩ tondũ rĩngĩ ũkaga gũkũ ũtarĩ kũnduĩria andũ yagĩũka kũnduĩria kĩ rĩu ĩ eh, maũndũ mangĩ rĩ na mangĩ rĩ eh, ona ũngĩtuĩka nĩ gũtuĩrio rĩ wa mbere ndũrĩ mũru Hmm? na no korwo nĩ ũthingu ũrĩa onaga thĩinĩ waku ũkaga kũma kũmathia rĩu rĩ ningĩ rĩ Hmm. ningĩ harĩ ũndũ ũngĩ Hmm. cukwo na ndũgacukĩke Ĩni. Ĩĩ. rĩu hau rĩ Wega. mahĩtia nĩ akorwo atĩ ũguo aroka gwetha rĩ no na ũguo na mũciĩ ũyũ rĩ ndagũtigĩra ũkũra mũndũ wa wĩra woneka nĩ kũnjĩra nĩngũkwĩra irathimo nĩguo nĩguo thimũ ĩho gũtwara mũno ĩ gũkinyia haha ĩ na ndĩreciragia atĩrĩrĩ ngai angĩtũteithia rĩ he gakari kaumĩte nĩ ũndũ wa ũguo thiaga stage ũkaga ngari gakari kau gatirĩ goro mũno gakari kau kangĩthiĩ gakore handũ hena njamu rĩ

Ĩĩ. Ĩĩ. Haya. Ĩĩ, nĩ tũgũkĩona na ũkĩgĩe mũthenya mwega Wĩra mũkũrũ nĩ ndathiĩ. sawa Sawa sawa. nĩguo

Nĩ ndahetwo namba ndore kana nĩyo nĩĩtaga mbũkũ na ngwĩciria nĩ hata ĩngĩkorwo arĩ yo ingĩkena mũno ĩno ũcio kũhũrĩa ĩno nĩ yaũ na nĩ namba ng'eni rĩ Hello. Ĩ halo. Ĩ. Atĩrĩrĩ. Halo. Ĩ. No ũririkane mũtumia mwaragia nake ũhoro wa wĩra na ũkĩmwĩra wĩtagwo Mbũkũ? Ĩ. Wĩra rĩu nĩ muoneku. Mhm. Na no nyende ũke na rua mũno tuonane. Mhm. Ĩ. gũgũkora kũ o harĩa twa ona ko no ũke rĩ hmm. hau rũgongo wa harĩa twaragĩria rĩ eh. harĩ mũciĩ warĩ na nyũmba ya ihiga no ũingĩrĩre gacĩra kau ke hau rũgongo hau twananĩire hmm. no nginya njũke ũmũthĩ ĩĩ kana rũciũ reke reke njĩke ũguo tondũ nĩ rũcinĩ rĩ eh, no njũke tũkĩaranĩrie nĩgetha njigue gĩtonga kĩu gĩkwenda atĩa sawa sawa Ĩĩ, nĩgetha nĩgetha okorwo gĩkwenda nyambĩrĩrie ũmũthĩ rĩ no ngĩambĩrĩrie Ndirĩ na thĩna nĩ ngũka hatirĩ na ũhoro. Ĩĩ. Sawa sawa. Ũguo. Ngeciria nĩ we. Na ngĩũka rĩ, nĩ ndĩrenda ndĩmũikie box-inĩ. Na nĩ hakwagĩrĩra. Ndionire ka ndewe ĩrĩ njũru. Ndonire nĩ njega na no ĩgũcitũre. Ah, tigana nake, kĩu ndĩkĩgogo. Ona kaita agĩkĩmenya na kũrĩa ikaraga ikaraga atĩa. Ona nĩ ndĩrenda wĩra rĩ, na nĩ ndakĩheanĩte namba na wĩra nĩ muoneku rĩ, haha hatirĩ bata wa tinde atĩ ngĩikara atĩ haha. Gaka no gaka kweheria niĩ no nginya ndinde ngĩka atĩ. Rĩu ngiume.

haha nĩho twacemanirie na anjĩrire anjĩrire ndamba ndakinya haha ndakinya haha nyingĩ rĩ na ningĩ ndirona handũ hangĩ hena njĩra ĩngĩ atĩ yahũkĩte ke nyingĩre na ĩno ndĩreciria nĩyo haha ĩĩ nĩyo na kamũkorobia gaka karĩ haha ũũ ĩĩ nĩ ndĩhĩtĩtie njĩra nĩ haha haha nĩho haha nĩho ndĩrona ambatirie ũũ Na tondũ anjĩrie ndakinya haha no gũka nyingĩrĩte ũũ rĩ hatakĩrĩ kĩhingo no he sawa nyambate ndĩreciria ndiũrĩte mũno na ndona ta ta ngũra rĩ Ndikũmũhũrĩra thimũ tiga gĩikare ningĩ kawĩra kau kone mũndũ ũngĩ. Ũyũ wĩra nĩ mwoneki. Nginya haya ũguo ũguo ndahota ndahota gũkorwo nĩ hayo ndahĩtia ndigũcoka.

ndũĩ nĩ ũhoro mwega niĩ ndakena na rĩu rĩ mũgĩkũyũ augaga atĩrĩrĩ mũciĩ ũkuaga kĩ ndagũro na ũngĩona mũciĩ ũrarokwo rĩ ti mũciĩ mũru nĩ mũciĩ mwega Athawa ici nakuo gũkũ nĩ kwega nĩguo nĩguo kuma rĩrĩa tũkĩrĩga-inĩ. Ĩĩ, Ĩĩ na rĩu rĩ, ĩĩ. ta nĩ kũu ũthambie tũmoko wĩ na gĩko. No thambie, no no hake maĩ ndĩrĩ ndĩrĩkie guo. Ĩĩ ũici nakuo guothe ũkiumire. Kĩũke. Na gacai ndũgũkĩnyua.

Na arakĩnjĩra njethe mũndũ mwanake mwega na mwanake mũhooreri, na niĩ ndĩrakĩririkana nĩ twarĩtie nawe, nĩkĩo ndĩragĩkũhũrĩire thimũ, na nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa kuoneka. Rĩu gũkũ nĩ tũrĩma itũkũragwo gũkũ, na ndarĩ mwĩrĩ mwega ũguo, wakĩona mũndũ arĩ gũkinyia anake ta rĩu mũthuri ũyũ wakwa nĩwe kĩhinga andũ acio angĩ matikĩrĩ andũ anene mũno mũndũ ũcio ndarĩ na hinya kwĩna kahũa na kwĩna kahũa ga gũkũ na ndirona mũndũ ta mathĩ agĩthiĩ gũteng'erania na kahũa gĩthĩinĩ ĩho githĩ tiguo tũngĩiguana rĩ Ĩĩ, hatirĩ ndingĩ- ndingĩaga kũruta wĩra nĩguo Ĩĩ, karibu chai na mkate asante sana Ĩĩ, one Ĩĩ. Ĩĩ.

Niĩ no nguongerere ciakwa. Ati ciaũ? Ciaku. Ciakwa. Tondũ wĩra nĩ ũrĩkũ? Wĩra harĩ ng'ombe na harĩ mũgũnda. Ĩ tiguo? Na nĩ waigua mũkũrũ ekuo. Cia mũkũrũ ndũgũgĩtuĩra, no anga kũmũteithia kahũa. kana ta gathumu rĩngĩ akwĩre nĩ wakũhe kĩbarũa akwĩre tengeria na haha thumu tha- thara-inĩ no ũrege na ũkĩte gwetha mbeca gũkua thumu Mm. mũndũ akuaga ũrĩa atumire gũtirĩ mũndũ ũtangĩkua ũrathumuka bangũ ĩrĩ o tene Mm. na niĩ thugwaca hatikĩrĩ na thĩna tũtikũriganĩrwo korwo nĩ kũruta thumu rĩ ruta thumu ndirĩ na thĩna sawa sawa mwaka ũcio nĩwe ndatigithia niĩ nĩngũnyuĩte no ũndũ ũrĩa ndathũrwo nyuĩ Wauga- wiki wauga nĩ ng'ombe ng'ombe kahũa he mũgũnda na mũgũnda Ĩĩ, mũrarĩha atĩa rĩu niĩ Mũthĩ aranjĩrire tũkwa mbiri igĩrĩ na ithano. Ciringi ngiri ithano. matukũ maya rĩ Mm. ngiri ithano itingĩigana Mhm. na wĩra ũcio Nĩ ũngĩenda kwambĩrĩria na cigana? ikũmi na igĩrĩ Ikũmi na igĩrĩ. Reke icio ũguo ĩ, akũhe ithathatũ. Harĩ icio ithathatũ rĩ, niĩ nĩ ngũkuongerera ingĩ ingĩ. Tuta inyanya. Ĩĩ. Ĩka atĩrĩrĩ, Mm. mũndũ akinya matigiti-rĩ, Mhm. na kĩndũ ũrĩinũkaga nakĩo-rĩ, Mhm. we kinya ikũmi. Nĩ ũrĩ na mũtumia? Mm, Kwa ihinda rĩrĩ ndirĩ nake. Mhm. Mm, Nĩ athiĩte. Ndirĩ nake kwa ihinda rĩrĩ. Nĩ wahikanĩtie?

Ano-rĩ, nĩ mega mũno. Nĩ- nĩ- ah, Thengiũ mũno. Ĩni githĩ ndirakwĩra maũndũ matigũkorwo me Ici moru. nĩ ikũnginyia maragwa. Ĩĩ. Ĩni. Ningĩ mũthuri wa gũkũ rĩ, Mm. e mbeca mũno. Nĩguo. Na ndirona mũkĩriganwo. Ah, wĩra rĩu nĩ ngũruta. Mm. Wĩra rĩ, Mhm. nĩ ngũruta. Wauga ndo- twakinyania ikũmi. Ũtũkinyanie inyanya, mũthuri agakũhe ithathatũ, na niĩ ngakuongerera igĩrĩ.

Thengiũ. Ndĩrona ta ũrĩ mwanake ũgĩũka kũruta wĩra wothe. Wĩra nĩ ngũruta, Mhm. wĩra nĩ ngũruta. Ona ona ndikĩrutangĩte wĩra ũcio. Mm. Nĩ ndutĩte wĩra ũcio. Ona nduta- mũthuri angĩthiĩ biũ ndũngĩigua wĩna thĩna. Ndũĩ no athiĩ anine kĩndũ ta mwaka. Ĩĩ. ongerera nĩwakĩigua Mm, ndaigua ndaigua na ndũgetigĩre Ĩĩ, ndugwĩtigĩra wĩra nĩ kũruta wĩra ũrute mũrute ũigĩte itherũ thĩ hau noho mũthĩ arĩ ũkakuongerera kũringana na wĩra waku ũrĩa ũgũthiĩ na mbere Ĩni. koguo mũthee ndakoragwo gũkũ mũthee ndakoragwo gũkũ kwanja tarĩu atũmĩtwo kũndũ kũraihu hota gũthiĩ kũnina ciumia igĩrĩ Ĩĩ. Ũkĩ- ũgũkĩruta wĩra na njĩra njega Warita, Ĩĩ, mũrĩega? ĩĩ, tũrĩega Ĩĩ, Ĩĩ, kaĩ wĩna mũgeni? ndĩna mũgeni ĩ Ĩĩ, Nĩũkwamba gũikarĩra haha? Ĩhĩ, Ĩ, rĩu ndĩrenda tondũ ndĩna kaĩ ndĩrenda kũthi kũruta mũgũnda-rĩ, Mhm. nyuma gũtua tũnyeni, Ĩ. nyambe ngĩruga gakima nĩgetha thiĩ mũgũnda. Ithuĩ tũraiguire tũkĩaria na ithe wa Esther Ĩ. ũhoro wa mũndũ wa wĩra. Oh, Mwanake ũyũ nĩndakĩmwĩta twaranĩrie. ĩ nĩ ũyũ. Nĩ ũyũ. Ĩ, Na ngĩ- ngwĩciria nĩarakũrora ũguo akona nĩũikangĩtie kĩmĩaka. ĩ, Koguo no akĩone kagondu gaku gatirĩ na tũhutia tu angĩrĩ atinangĩrie tũmabebe. ĩ, ĩ, hau nĩ hega. Ĩ, Rĩu we mwanake ũyũ onokoretwo ũgĩkĩmenyana thutha-inĩ ũrĩ waku? Ndĩ wa kũrĩa maragwa. Ũrĩ wa maragwa? Ĩĩ. Ĩĩ. Na nĩ wega nĩ gũkũ nĩkuo mũciĩ. Nĩguo nĩkuo. Nĩ weka wega nĩ gũgĩũka. Rĩu nyina wa wa Eruta nĩ mũkĩaragia-ĩ, agĩgũtarĩria ũrĩa wĩra ũgũkĩrutwo-ĩ, nĩwe rĩu nĩwe mathicite na muthuri wake magiethe mundu wa wira tondu niakiteta ni gukinoga ni ngutiga mukiarangia i ni nyambe thie ningĩ mami ngomwĩraga atĩrĩrĩ Mm. mũndũ nĩ arutaga kĩrathimo kuma kũrĩ mũndũ mũkũrũ ta rĩu nawe angĩona kagombe gaku atinangĩrie tũhuti ũguo ĩ Ĩĩ. ũyũ nĩ ũrĩkenaga akiri wega wakena Ĩĩ. no arathimwo nĩ ngai akiri guo Ĩĩ. Ĩĩ. Ĩĩ, reke tũkĩrĩkanĩre nani nyambe nduge i Ĩĩ. nigetha ngĩikũrũke na haria ndenda guthie kianda haya nĩguo Ĩĩ. Ĩĩ. Ĩĩ.

niĩ nyambe ngiumagare Ĩĩ. ĩni sawa sawa nani rĩ nĩ ndakena nĩ gũgwĩta na thimũ no gũka ĩĩ ngai akũrathime ĩĩ. ũgĩthiĩ ũkĩgĩre indo na ũngĩhota gũcoka ũcoke oro ũmũthĩ ngũka ũmũthĩ thiĩ ũke Mm. ĩĩ Ĩĩ, gũtirĩ na thĩna nĩguo Mm, haya sawa sawa ongerere gacai kangĩ Mhm. Mm, waigania ciana cigĩikagia na homĩte ona atingĩrwo atĩ ndarĩ hacibũ rĩngĩ gĩkĩ gĩtonga kĩraugire ndĩkĩkabĩra gũgĩkabĩra wĩra wega wega

mekũnyita na kĩande ũyũ ũyũ horo nĩ kũmenyithia kĩnũthia ĩ ũyũ horo nĩ ware kũmenya githĩ kĩnũthia nĩguo agwĩkanio maũndũ ta maya Eh, aya ti wĩra aya ti wĩra nĩ mamumunya na aya ti wĩra He, hihi kĩnũthia kũrara ũĩ Wendia makaĩ. Ithe nĩkĩo kũreragwo nĩ kwandĩkwo mũndũ wa wĩra mũtumia haha kuga nĩ arĩirwo nĩ mahĩndĩ nĩ magũrũ. Na niĩ ndĩ mami wao ndirĩ hĩndĩ ndaiga mathĩna ma mwĩrĩ. Ithuĩ marĩ na ũrĩa marothiĩ. Hihi ti ũndũ atũraga othe. Hihi ti ũndũ tiga ndahũra thimũ. Na makanyitana kĩande haha na matiranyona. Ĩ kaĩ ma andũ a thikũ ici kaĩ maraikara atĩa? Hĩ! Thikĩrĩria kũraga oĩ. Nĩ wakĩigua? Nĩ tũthiĩ. Rĩu rĩ, wakĩona gũkũ ũrĩa gwĩ kwega. Ndirakwendire. Nĩguo nĩguo. Wakinya gũkũ o ũguo, nĩ ũguo ndaiguire ndakwenda. Ah, nani nani ah, nani onani no ndaiguaga kaũndũ ga gũkwenda. Eh, no rĩu ndingĩahotire gũgĩkiuga ũndũ. Nĩkĩ?

Mũtumia wakwa. Ĩĩ. Mũndũ mwanake ũrarehirwo wa wĩra rĩ. Ĩĩ nĩ ahũrĩire thimũ akĩnjĩra atĩrĩ. Ĩĩ. Atĩ nĩ maronire nĩ aronire mũndũ wa wĩra. Ĩĩ na akĩnjĩra nĩ maiguanĩire mbei. Ĩĩ. No araruta wĩra wega? Nĩ araruta tondũ nĩ aragĩcimba na nĩ ararutĩra gathumu kena hau na araitĩra kahũa ĩ. No ũndũ ũrĩa ũramakirie rĩ. Ira hwainĩ Raito ndakũhũrĩra rĩu kĩroko rĩ, Ĩĩ, ndakora manyitanĩte ciande me mũgũnda atĩ atĩa mũkũrũ, ti maigĩrĩra wĩ namo nĩ kĩ? kũnyitana ciande. Nĩ kũnyitana ciande? Ĩĩ, Kana hena mũndũ mũrwaru? atĩ Ira ti kũrwara, Eh, kũnyitana ciande nawe ndũhĩge. nũ ũkũnyitwo rĩu? Mũtumia rĩ, Eh, nũ ũkũnyita mwana? haiya, eh, Ũndũ ũcio ũtarenda haha rĩ, mm, ona rĩu kana nĩ enda mũndũ wa wĩra rĩ, eh, Mai ai na kulana. na mutumia wakwa rĩ Mm. akiri muhonoku ati wa kiria Ndirarega ona oku utuko na ikaga tukome ni uria hurire nyumba thingo. yeni Ni uria nirire kwanirira kwanirira. tokorwo nĩ kĩndũ hihi nda agũkĩonete gĩkĩmũtambĩte Akiuga kaka kata raini to ni raini ciake ikatagwo. Eh, Riu kira ngwenda gukwira ri, mm, we ngwenda gukiona ihenya mm.

Ndĩ harĩa ma- a- mu- mwanake aracimbaga rĩ hau marigũ-inĩ rĩ Eh, nĩambatĩte rĩ mm, ndĩrona tarĩ kũgwa aragwa eh, ngĩcoka kũrora ti kũgwa nĩ mwanake. ĩĩ Eh, ndeciria haiga thĩ na nĩ waku. nĩ kũnyitana nĩ wa maragwa aumĩte maragwa Aumĩte maragwa mwanake. Ũhũthĩke tondũ ndanaigua mũtumia akĩnjĩra nĩ- nĩ marĩ ma- kĩrĩa ma ngwatanĩro maragwa Ĩĩ. akorwo nĩkuo mamenyanĩire No ũkorwo nĩkuo mamenyanĩire tondũ wa rĩrĩ, Eh, eh, mwanake oka-rĩ, eh, niĩ nĩ ndamũkorire hau nja akĩnyua cai eh, na ngĩkĩmũgeithia. mm, Ngĩmũria atĩrĩrĩ, mm, rĩu we-rĩ, mm, wĩtagwo atĩa na umĩte kũ? eh, Agĩkĩnjĩra korwo nĩ maragwa. eh, Ĩkĩmũra wĩ karĩgũ, mũtumia ũyũ nĩagũgĩkuonia wĩra ũrĩa mabangĩte na mũthuri wake ũkũruta. Ĩĩ. Rĩu ira ira kĩhwainĩ, ũndũ ũcio nĩũramakirie, na woka ndũkamũgwetere-ĩ, mũndũ mũgĩ ndarĩ mũndũ mũgĩ-rĩ, nĩgũkira akiraga, we nĩwe ũrĩnyitĩra.

Ũndũ nĩ tũrendanire rĩ. Ngũhe cabi ĩmwe. Ĩĩ. Haya. Niĩ ndoragia mũndũ tawe. Nĩguo nĩguo. Cabi ĩno rĩ, no ĩkũigane. Ĩno ĩkĩrĩ njega biũ.

ningĩ mũciĩ ũyũ rĩ nĩ wakwa koguo ndingĩhota mathi na ona harĩa ingĩagĩrĩra ndingĩhota gũtuĩke arehe mũndũ mwanake wa wĩra arute wĩra kuo ndĩmũheage mũcara acoke atuĩke nĩ wathi na mũtumia wakwa ũguo ndingĩtĩkĩra ũguo ndingĩkwanjia ndå itangĩka ndingĩrera bunda ndingĩrera we ũkĩrĩa niĩ mũrũthi ũcoke ũndũ hau ndingĩtĩkĩra na angĩkorwo nĩ ũguo angĩthiĩ nĩguo kũrĩ rĩ hau nani reke hatinangenia nginye kuo we gĩthiĩ ĩĩ nani kĩrĩkia kũrĩ marĩ maĩ ĩĩ tũgũkĩonana we tũkwaria tũkwaria we Sawa, sawa Ĩĩ.

Ĩkai hai ĩno thimũ ĩtakĩrĩ ya gũkũra wa star takĩrĩ thimũ ta ĩno hai rĩmĩcokio haha ĩ nĩ ya gũka he rũgano ndĩko nyũmba ĩrĩtigagwo ũguo rĩ nyũmba ĩrĩtigagwo ũguo rĩ nawe kanjua kanjua yenyu anjui Kende igirire ria kunkora. Mwete tondu ndi kuria thire umuriuko. Mutumia hana uge no akanira. Kahedi ona keo hakiremba. Kiremba kia gomo. Tijara hana kai nawe. Hendo kuona ginya guo mati marutete ginya guo magatiga guko eh. Akomaga niri kuma ri. Wa stabi guko matari guo. Ici iria arutete niki.

ndiramenya harĩa ndĩkaigĩrĩire ndikatũtigire na kũrĩa ndarora ndarora tondũ nĩ- nĩ- hena hena- hena thimũ njetereire hũrĩrwo thimũ nĩgetha at least ingĩonekana na ndĩkũnyitũkia mũndũ ndĩrenda nĩ kũru